Internediň ösmegi bilen, adamlar indi kino kassetalaryny saklamak ýerine Netflix-i, klip disklaryny saklamak ýerine YouTube-y, gündelik ýazmak ýerine Twitter-i, radio ýerine podkastlary, habar okamak ýerine Facebook-y we surat albomy saklamak ýerine bolsa Instagram-y saýlap alýarlar. Instagram ulanýanlar esasan iki topara bölünýär. Birinji, höwesini ulanyjy, ikinji, höwesini ulanýanlar arkaly ösmek ýa-da pul gazanmak isleýänler. Instagramda ýüz müň agzan geçen kişiler Türkiýe şertleri boýunça, aýlyk ortaça sahypanyň we storynyň aktiwligine görä üç ýüz we sekiz ýüz dollar arasy pul gazanyp bilýärler. Diýşim ýaly, bu ortaça baha, çünki sahypany aktiw ulanyp bilmän, pul gaty az gazanýanlar hem bar, tersine, sahypany aktiw ulanyp, agzalar bilen gyzykly wagt geçirip, has köp pul gazanýanlaram bar. Men bu wideoda size Instagramda nädip ösmeli, syry nämede, olary görkezjek. Akmak sürer döwrany, akylly onuň haýrany. Görýänsiňiz, Instagramda samsyk wideolar bilen ösüp gidenler köp. Ýerine, peýdaly, gyzykly postlar goýýanlar haýal ösýär ýa-da hiç ösmeýär. Ruhdan düşmäň, Instagram dogrulansoňyz, siz hem gysga wagtda ösüp bilersiňiz. Bu karary bermezden öňürti nähili zat paýlaşmak isleýäňiz doly planlaşdyryň. Siziň bu instagram sahypaňyzda her zatdan bir garyşyk bolmaly däl, ýa-da başda bir hili soňra bir hili bolup üýtgäp durmaly däl. Instagramda ösmek isleýänleriň esasy ýalňyşy biriniň gören zatlaryny gaýtalamak. Bu-da hemişe netije bermeýär. Ilki, siziň nämeden başyňyz çykýar, ony kesgitläň. Aýdym aýtmakmy, wideo düşürmekmi, gezelenç wideolary, goşgy okamak, surata düşürmek, saýlaň özüňiz gowy başarýan zadyňyzy. Ondan soňky wajyp zat ýatda galyjy at tapmak, tapan adyňyz gysga we size mahsus bolmaly. Söýgüden ýanan oglan, ýeke zatobet, obanyň çeti, ýigidiň beti, ýalňyz gyz ýaly atlary Ulanmaň. Gowy at tapanyňyzdan soňra, gowy profil surat. Bir surat uzyn wagtly dursa ýatda galyjy bolar. Meselem, Türkiýäniň iň köp Instagram agzaly sahypasy, Çagry Tenerde, açylandan bäri şol bir surat. Size syr bereýin, suratyňyzyň daşynda gyzyl çyzgy goýsaňyz, sahypaňyzyň has aktiw bolmagyna sebäp bolar, çünki gyzyl çyzgy story goýlana meňzeýär. Profil suratynyň daşyna gyzyl çyzgyny goýup bilmeseňiz, maňa Instagram Hanogly Media sahypasyndan ugradyň, men size kömek ederin. Indiki etmeli zadyňyz bolsa, özüňiz we sahypaňyz hakynda bölegini gowy we owadan şekilde dolduryň. Sahypaňyza ilkinji giren kişi ol owadanlygy görsün we sahypaňyz näme hakyndadygy düşnükli bolsun. Sahypaňyz hemişe açyk bolsun! Skryty, gizlin sahypalar haýal ösýändir. Paýlaşmak isleýän zatlaryňyzy öňünden planlan bolsaňyz, indi muny taýýarlaň! On-ýigrimi post öňünden planlamaly, nähili görünjegini öňünden düşünmeli. Size birki sany sahypany meselem getirip bilerin. Şeýleräk bolmaly. Instagramda suraty iki görnüşde paýlaşyp bolýar, wideony üç görnüşde, bir minutlyk wideolar, IGTV wideolary we Reels wideolary. Instagramda surat paýlaşylan wagty diňe laýk däl-de, teswir hem ýazylmagy üçin sorag-jogap bilen paýlaşyň. Meselem, Antalýada bir suratyňyz bar bolsa, suratyň aşagyna diňe Antalýa gezelenç däl-de, Butomusda kim nirä gezmäne gitdi? Men Antalýadadym, meselem. Elimde kamera bar. Aşagny. Her kim öz halaýan işini etse nähili gowy bolardy? Siziň söýýän işiňiz näme? Siz söýýän işiňizi etýäňizmi ýaly soraglar siziň suratyňyza teswir ýazylmagyna sebäp bolar. Teswirler hem siziň sahypaňyzy aktiw eder. Meselem men bir minutdan gysga dron wideosyny goýdum. Muny köp kişiniň görmegi üçin heşteg ulanýaryn. Heştegi nädip ulanmaly, meselem dron wideolar üçin dron wideolary, DJ, Mavic Pro ýaly heştegleri ulanmaly. Surat we wideolaryňyzyň aşagynda iň köp ulanylýan Türkmenistan, Türkmenler, Türkmenpost, Türkmen gyzlary ýaly heştegleri ulanyp bilersiňiz. Eger-de biriniň görmegini isleýän bolsaňyz, şol kişini etiketläp bilersiňiz. Barlap görüň, her goýýan postuňyzyň aşagynda Instagramda Turkmenpost ýa-da Hanogul Media sahypalaryny etiketläň we men Instagramda şol goýýan postlaryňyza laýk goýup teswir ýazjak. Bir minutdan uly IGTV wideolarynda iň esasy zat profil suratyny gowy seçmek. Bu siziň wideoňyzyň köp görülmegine sebäp bolar. Reels, otuz sekuntdan gysga dik düşürilen wideolar. Instagram-yň soňky aýratynlyklaryndan biri, Reels wideolary we Reels wideolary arkaly ösmek gaty aňsat. Esasy zat wideonyň hiline we sazyna üns beriň. Indiki zat, Story. Storyda özüňiz çykyp agzalar bilen gatnaşykda boluň. Täzeliklerden habardar ediň, soraglar soraň. Gyzykly edip bilseňiz, göni efirleri açyp duruň. Unutmaň, Instagramda yzygiderli zat paýlaşyp duruň. Bir paýlaşyp, bir hepde zat paýlaşmasaňyz, sahypaňyzyň aktiwligi peseler. Mundan başga-da, birbada aktiw kişilere ýa-da göni Instagramyň özüne sahypaňyzy reklama etdirip bilersiňiz. Diýşim ýaly, Instagram dogrulansaňyz, gysga wagtda ösüp, siz hem Instagramdan pul gazanyp başlarsyňyz. Dostlar, menem birbada Instagram dogrulanmany bilmeýärdim. Bu wideo size peýdaly bolandyr diýip umyt etýärin. Şeýle oýunlar arkaly bir-birege kömek edip bileris. Her kim öz Instagram sahypasyny teswirlere ýazsyn. Menem içinden saýlap, gyzyklyja sahypalary Instagram Han ogly media sahypasynda mugtça reklama etjek. Bize agza bolmagy unutmaň. Täze wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.